ukashandira mweya zviri kutaura mwari vanoziva zvausina mwari havarambi vakanyarara haleluya vari kuziva maissues eumwe nemumwe hanzi vanoziva zvatinokumbira tisati tazvitaura haleluya vanozvigadzirisa hama dzadikanwa ngatisunungukei ngatifarei tiri mukati meinoimba haleluya toita basa ratafambira haleluya muchanati udiki usiku unoita udiki haleluya kana tichishandirana pamwe chete haleluya kana tichibatirana pamwe chete haleluya hationi kuti kwayedza sei tinenge takudza kuda kuramba tichienderera nekuti idzo ngiro dzekudenga kana dzinzi dzinoswaira musoro sedza dzichiti mutsvene mutsvene kusati inosiyana kuti mutsvene rinonakidza kudeedza haleluya mm. ngatifarei kana tiri mukati meinoimba haleluya hamba 3 vhesi hongo newewo shamwari yangu yazvokwadi pabasa ndinokumbira kwauri kuti ubatsire vanhukadzi ava nokuti vakabatirana neni paevhangeri pamwe chete nacremenzi navamwe vakabata pamwe chete neni mazita avo ari mubhuku yeupenyu haleluya mamboti nemi vanhukadzi mune basa haleluya mm. musati kuchechi ndekwana baba kwavakadza muchadaira haleluya ndowa musikana haleluya nekuti mangwana uchava mudzimai haleluya mune basa asikana haleluya rekutsigira vana baba haleluya mm. havakwanisi kuita basa iri kana isu vakadzi tisingavatsigira haleluya ngatibatsiranei vana baba nekuti paura kutopupuratikana neniwo ndisvike panapa ndakabatirwa nemadzimai haleluya vanga vatobatsirwa ngavapupure kuti kereke iyi kuti ikure ndakabatsirwa nemadzimai epano pakereke haleluya ndokunge tichibatirana pamwe chete tichiita chinhu chimwe haleluya nekuti chauya kuzosimbisana haleluya kusimbisana tisimbisani pane zvakaipa sikusimbisana pane chakanaka haleluya ngatidzidzei kubatirana pamwe chete madzimai nana baba haleluya tisati basa rese nderana baba eva paakasekwa anzi mwari vakangomusika vachiti ndasikira adamu kuti eva ave mubatsiri waadamu haleluya mm. handina kunzi tisikirwe chiye tizodzivisa masaga nemacheya pano pachechi haleluya hatichakanzi tive vabatsiri kana chinzi kuva vabatsiri kurinzi vana chipanga mazano haleluya mm. panoimbwa tichidaira haleluyachidaira nemweya haleluya

yese haleluya wakabatwa nedhimoni rekutsamwa richabata kereke yese haleluya ngatifarei kana chiya mukati memba yashi haleluya ngatifarei ibhaibheri kuzvitaura handisirini haleluya kureva kuti kanganwa namwe nematambudziko wofara haleluya
Paivhesi unyoro hwenyu ngauzikanwe nevanhu vose ishe uri pedyo. Haleluya.
Unyoro hwenyu ngauzikanwe nevanhu. Haleluya. Unozviziva paugere ipapo kuti uri munyoro here kana kuti opposite yaunyoro ndiani naiwe dwe. wauya kuzokorektwa neshoko kuti ibva pakuoma pava mhani haleluya mm. ngatisave zvinyemba zvinini zvinoramba kuipa haleluya hanzi baba mudikani haleluya ramati handidi kuramba ndakaoma haleluya mm. jesu aiti akaparidza kuti ane nzeve ngaanzwe haleluya asi vati pane vamwe ane nzeve dzejeko haleluya vekuti nyange akaunzwa sei manzinzinza haanzwe haleluya asiramba haleluya asi vati ah ndaparidza zvokubva kuseni kusvika usiku asi pane vamwe asina kunzwa Pana Mwari kuti aiwa ndounzwei naye haleluya. Asi bva ipapo pakuoma haleluya. Hanzi unyoro hwako ngaupupurwe nevanhu haleluya. Ngatisaiva yevanhu vakaoma vanotya kusvikirika haleluya. Kana Jesu vanhu vaisatya kumusvikirika. Kana mwanakomana wevanhu vanhu vaisatya kumusvikirika kwakuzoti iwo zvako munhu wenyama unotyiwa nevanhu vese mucommunity. Haleluya. Zvibvunze paugere ipapo. unozviziva pauri ipapo gadzirisa hama mudikanwe kana wauya kupfungwa yekuti unoda kusimbiswa tosimbisana pamabasa akanaka kwete pane chakaipa haleluya ati hembe ukaisiya ichidambuka apa apa ukasaisona ichiri apa ichadambuka kuita mvemve haleluya chasara kuraswa mumoto haleluya bhaibheri rinotaura kuti kana munhu ukanzwa shoko ukaita zvarinoreva uchava semuti wakadyarwa muhoro dzemvura haleluya uchiora haushavi haleluya uchiora unoramba uchitanda haleluya ukaita zvibereko haleluya asi ukataura zvekare kuti asinganzwi anobvuma kuva nini haleluya haiti zvibereko haleluya anosvava haleluya panouya mukohwi haleluya anouya achibvisa bazi rakaoma risina zvibereko kana mumoto haleluya unoda here kuzokandwa mumoto nekuda kwemabasa wakatadza kuchinja haleluya bhaibheri rati iva neunyoro haleluya handizirini ndiri kuzvitaura haleluya ngatidzoredzeranei pamabasa akaipa haleluya zvibvunze toda kuzorashwa here haleluya vamwe vachiita zvibereko haleluya
hava 6 vhesi musafunganya pamusoro pechinhu chimwe asi pazvinhu zvose nemukumbiro yenyu ngaiziviswe mwari nokunyengetera nokukumbira pamwenyere nokuonga haleluya hanzi mifungo yedu ngaisarangarira chinhu chimwe haleluya hmm. munoziziva here kuti tinodzoserwa kumashure nekuda kwemindangariro yezvepanyika haleluya unogara uchidzungaira nekuda kwezvepanyika haleluya hmm. mweya ugodzunga hanzi munyama inoramba ichidzungaira chifungisa zvepanyama ine nzvimbo hama dzadikanwa ko mweya wako haleluya hanzi chipi nechipi chinenge chikudya mwoyo chengese kuna mwari haleluya bhaibheri rinotaura pana john 14 pa 15 haleluya kuti chipi nechipi chatinokumbira muzita rajesu nemwoyo unoda nemwoyo unorevesa mwari vedu ndimwari vasina godo mwari vasinganyimi vanonge vachititambidza chipi nechipi chatinokumbira haleluyaikuwatambidzwa chichasara kuonga zvataura nebhaibheri haleluya mm. asi haukwanisi kuonga kana usina kukumbira haleluya zvikagara zviri mukati mepfungwa uchizvidya mwoyo haleluya satani anokudzosera kumashure nekuda kwemifungo nenjangariro yezvepanyika haleluya ukafunga kuti kumba hakuna mafuta wakagara ipapo kuti mangwana ndichabike haleluya shoka haurinzwi satani anokudzosera kumashure haleluya asi ukadzokera pamberi pamwari ukachemi mwari makati tangai matsvaga zveumambo hwekudenga zvimwe zvese zvichawedzerwa munoenderera kutaura mushoko renyu kuti chipi nechipi chandinokumbira mukati mezita renyu muchanditambidza haleluya mwari vedu havanyimi hama dzadikano unowanikwa wakupupura wakutenda wakuonga kuti ayawa mwari makazviita zvenyu zviro kwazvo ndakaona kubata kweruoko rwenyu vari kuona kubata kwamwari vari kukumbira nemwoyo inoda haleluya ngatisaendei pamberi pamwari tichiedza mwari haleluya kuti rega ndimboedza ndione kuti vanozviita here asi ngatiendei nemwoyo unoda nemwoyo wakaperera haleluya asi hana akaenda nemwoyo wake wese pamberi pamwari ari kushilo haleluya asi akakumbira kuna mwari mboro asi prisiti akasvika pakumuti haiwo wakadhakwa uchasvika kupi ko hana wakadhakwa haleluya vanhu ngavakuonese unopenga munharaunda uchienda kumasowe siku nesikati haleluya ngavakuona ngemai vasina kukwana haleluya uchinoswera pasowe uchitsanya haleluya vakuti vanenge vachimboitei haleluya Vana varegi kuseka, haleluya. Mm. Vana varegi kutaura, haleluya. Asi ukaziva pane chinangwa, ukaenda pamberi paMwari uchikumbira, haleluya. Mwari vanokutambidza. Hanzi Hana akaenda pamberi paMwari nemwoyo unoda. Mwari havana kumunyima sameri wake, haleluya. Ndizvozvo. Hana akanonoka kuita mwana. Mm. Asi vana Penina akakumidza kuita vana. Mune nyaya here dzaPenina dzevana Penina dzamakanzwa muBhaibheri? Hapana. asi haana aive ngomwa akanonoka kuita mwana mwana wake profita samet noyenga nezvake kana kutaura nezvake kusvikana nhasi haleluya ziva kuti kunonoka kwechinhu chauri kukumbira pamberi pamwari hazvireve kuti mwari havazwi haleluya mm. mwari vanozwa haleluya mukanoverenga pana mabasa avapostora ekutanga sori mukatovenga pana madzimambo ekutanga pa18 haleluya hanzi elija akaenda nemaprofita abhaari kugomo haleluya mm. akati tinoda kunoona mwari vanopindura kuti ndevapi haleluya ndava mwoyo yevanhu yange yakasindimara pana mwari haleluya mm. sezvakaita mwoyo yedu nhasi haleluya mm. tinoti mwari vane fevha anoropafadza ningina vandioni vari kukuona haleluya hanzi vakati vasvika pane vaprofita 400 abhari muprofita wamwari ari one haleluya ati vaprofita abhari vakagadzira mombe yavo vakaisa paaritari yezvimwari zvavo haleluya hanzi vakadana kubvira ribude zuva kusvika rivire bhara hana kudaira haleluya hanzi profita elija akasvika pakuseka zvikanzi pamwe mwari wenyu arere haleluya zvikanzi pamwe mwari wenyu afamba rwendo haleluya asi mwari wedu haafambi rwendo haleluya mwari wedu atati nzeve dzangu hazina kupikiswa dzichadzoudzwa minyengetero yenyu haleluya anzi akatora mombe yake haleluya akati dirai mvura pahuni mm. nepashibairo haleluya mm. mvura ikadirwa akati pamhai futi haleluya mm. ikadirwa zvikanzi pamhai zvekare mm. haleluya aida kuratidza simba ramwari asi akadaidzira pagomo akati mwari vanhu venyu vakafuratira mwoyo yavo kwamuri asi zvino kwazvo nhasi ndoda kuti muzviratidze kuti muri mwari vanopindura muri mwari vanopindura nemoto Muri Mwari vasingarambi vakanyarara. Hanzi moto wakaburuka kubva kudenga. Haleluya. Mm. Ukapisa mvura nechibayiro zvese. Haleluya. Mm. Hanzi vanhu vakapfugama pasi vakanamata. Neiwawo ndoda kuziva kuti Mwari mupenyu. Haleluya. Mm. Ndauya kuzokusimbisai hama dzadikanwa. kuti mwari mupenyu unoziva situation yauri kusangana nayo haleluya mm. unoziva zvinokunetsa haleluya asi mwari wedu ndimwari anopindura nemoto mm. ndimwari anopindura nemoto asingarambi akanyarara haleluya chenjana mwari vimba naye haleluya zvokusangana nazvo vimba naye jesu